I atu lio kan dirhmun hi Kawlram uknak cu uh, kum li le cheu chung kan hong lut cang. Kum li le cheu chung min Aung Hlaing nih ram uknak a kan chuh in a kalpi cu si cang i hi chungah hin mipi nih heh tiah Mirang ral kan rak doh lio i Yahya Lenet timi kan banh khawhmi hriam paoh i banh cio in raltuk liopi cu si tikah kan dirhmun hi uh, mipi lei kan dirhmun hi har cu har ngaingai ko i khattelei in mipi lei zong lungdonghnak tampi um lai tiah ka ruah zeicahtiah hi bantuk ral hi Kawlram kan tuanbia a um bal lo. Hlan lio ah thongkang sukua sawm li le kum riat in Kawlram independent kan ngaih kan ngah hnu in hi bantuk ral tuk hi tlangcung mi deuh cungah rak um. Tain ta le ne kain timi Karen maw Sian pawl maw Kachin maw kan nih Chin hna cu 1988 hnu hei ti ko si lo mu. I Kawl pawl nih anmah Kawl tuk ve hi Kawl ralkap pawl va tuk ve, uktu va tuk ve kha independent kan hmu hnu kan tuanbia um bak lomi si. Cu tikah atu hi kan van i thok cu si i Kawl le Kawl zong nih tu ni do, Kawl le Kawl zong nih that tlangcung mi lawng a kan that tu kan relmi hna nih kan Kawl le Kawl zong an thah cang hna. Cu tikah atu lio dothlennak kan tuahmi ah a fiangmi cu anmah Kawl mipi tampi zong nih tlangcungmi kan cungah lungfiannak an van neihmi cu hlan lio in nan rak kan tuk lengmang mi tapung tapung kan rak in timi hna hi nan rak dik hi teh kanmah Kawl chung a pei Kawl ṭhalo an um hi cucaah atu nan rak tukmi vialte tuk phu a simi ral nan rak tuk timi hi kan mit nih a hmuh cang an ti. Cucu atu Taintan le Mekaing pawl kan i tonnak ah Kawlram mipi vialte a rak lutmi hna bia an chimmi a kan theih tikah thazaang um ngaingai tiah ka ruah. Cun NUG te hna atu lio headset an cawl ve ko. Annih zong ai sersiam kami bak an si i 2021 in uknak an lak hnu ah arannak i ai sersiam chommi te an si tikah JNUG hi a ṭhawn lo tiah mipi nih biahalnak hi a chuak lengmang. Kan nih Kawlram mipi hi ralkap uknak tangah sau tuk kan um tikah kan ruahnak hi ṭawlhainzi lei kan ruahnak hi tampi kan ṭum chuk hna. Empire timi hi hramthok ah chim ka duhmi cu land acquisition cu empire cu vawlei va uk khi si mirang nih empire rak tuahmi cu ram kip a uk a kal a uk hna thachat tiah cucu land acquisition vawlei vawlei ka tampi a neih i British Empire cu rak ngan tuk

kan thinlung chungah an kan tlaihmi empire an rak nei cu empire phyu khuainak hrawhnak ding cu kan ṭhophalnak dingah thil har taktak kan tonmi atu ah nitin bakin kan tong kanmah laimi lila chung zongah kan tong kawlram chung zong mipi chung bakah kan tong kan dothlennak hi zeitin a har ti ahcun vawlei empire land acquisition vawlei an neihmi kha si ti loin mi thinlung i an tlaihmi an empire ka kan kuai tikah minung psychological empire pi a tlaihmi kha zeitindah hi hi thopal kan tuah lai kan ti kan i harh tukmi si kanmah le kanmah le minung pathum kan umnak man ah pakhat ka ralkap idea ralkap nih thluak a ronhmi empire a rak si kha amah le mah ai theih lomi pa hna kan dohmi rak um ko Cucaah cun tutan ral kan tukmi hi kan ruahning lengpin a har tuknak si. A har taktak. Cucu zei ruangah dah har ka ti cu a tui ka chimmi cu si. Ralkap an empire minung thinlung kawl mipi chung i an rak kan tlaihmi empire kha khapi kha kan pah tikah a rak har tuk. Kan ni nih ralkap pi lawng khi target kan hei chiah tikah a ralkap uniform lawng khi kan hei zoh i kan va target tikah kan ral taktak kha kan kam hna a rak si. kan pawngkam kan innchungkhar hna rak si cutikah kan i su kan i pa cutikah kan ruahning lengin a kal kho ti lo lamhlat pi khi arakap khi kan hei target kan ti tikah kan hmaika kar khat kan kar baka kan i chuihnak a um cucu zei kan lak baka si cucaah cun atu i revolution kan tuahmi revolution lenne kain tol am revolution pi hi kan ruahning nakin a kal khawh lomi cu cu empire pi cu tu kan i pa Kawl zong, Lai zong, tlangcungmi zong, cucu kan han bak hna. Hi kei hi atu uh, tukum chung hi batak deuh in lene kain to hlan hi upa lakah ka lut i he tiah kan i ceih hna ma hi hi Zei hi dah kan i harh? KNU siseh, KNPP siseh, Sian lei sinah siseh, KIO siseh, CNFCU siseh, NUG nih an neihmi PDF vialte sinah seh, len le kaing dang hriam ai tlaihmi tampi um headset kan i tong tawn hna. Kan i tong bia hi kan i ruah. meeting kan tuahmi poh ahcun a ṭha cemmi decision kan tuah khawh peng ko tiah kan ruah. Sinan grong kan kal tikah, vawlei ah kan hong kai tikah, zungleng kan hong chuah tikah, kan i pah colmi thilum lengmang. Kanmah lila hmanh ah, zei ruangah dah hi thil hi a can kan ti kan zoh ṭhan. thil kan i harhmi a tam ngai. Cucaah cun atu lio ah mipi nih kan lungdong kan timi ahhin zei hi dah main a si ti ahcun atu ka chimmi empire kan i pahmi kha nangmah na pawngkam lila hmanh zoh hmanh, ral kan tuk dan hi zoh hmanh, tangka kan thawh dan hi zoh hmanh, an neihmi a hlein thawh i a nunnak a pe cuahmah mi pa nih mipa pakhat nih a nunnak pe a dih ko thaizing na fapa na fanu na zo um ti lo na kawl zong na hmu ti lo a ti cang asinain khan ha pawl vialte nih an tuar mi bantuk in khan a neih mi chiah bakin khoi ka inn se ka zuar piak ka motor se ka zuar piak ati ngam mi kan um lo a neih mi a bana bia thlakhat in khama a hlei min tangka thaw lai i cu a hlei mi te a thaw min cun he tia mi a kan ti lai kei cu tangka cu zat ka thaw e cu cu ti lai nang na thaw lo e kan i ti lai cucu zei dah si ka timi atu nai empire chungah ummi pawl kha tlaihmi pawl khi conscience kan ruahnak thong a tlami pawl kan um thong chungah um rihmi pawl kan um ruahnak thong tla pawl newin nih ralkap tang i military dictatorship i thong rak kan thlakmi kan taktak a million bak in kan rak um Cucaah cun atu i zeiruangah dah kan ṭhawn lo, zeitindah kan duhning a kal khawh lo tiah bia kan i hal te tikah aho kan si poah pumpak cio nih i check hna u si law British Empire cu vawlei in si, Nemo in Empire an ti, nitla lomi Empire ram kan nih vawlei a rak si. Sinain atu khannak i kha bantuk empire dohnak i an let i a har deuhmi cu minung kan thluak kan thinlung empire a tlaihmi pawl kan i doh tikah hihi kei nih hin te zei zei dirhmun ah dah ka si zei empire ka si ve hnga maw kan i check thiam hnga maw mi pakhat atu a nunnak pek kan ti tik zongah ai rest in peace kan hei ti sawsawh ko lai asinain kan ti sawsawh lai i a tangka a thawhmi zat tlawmpal ai tuak lai cuti sia zia NUG nai je nan ṭhawn lo hei ti bantuk CNF nai je nan ṭhawn khawh lo hei ti bantuk minung hruaimi nih hruaitu ṭhalo kan neih ruangah maw CNF hi kan ṭhan so lo hruaimi hi dah hruai awk kan ṭhat lo kan kan i check kan i check ve hau Hruaimi kha bana bia kan pawng kan kam ah zoh u si law Arakan Army AA 2001 in bia ka chim pengmi khi zoh u law review tuah u law a dihlak i ka chimmi khi ai khat peng lai zeidah ka chim ral tuk timi cu secret in hluwat chet in tukpung si au in ral tukpung si lo thaizing ah cuka kan kah la thaizing ah cu cu ka thah lai cu ti ah i au khuan pa in ral tuk phung si lo thuhmi hlu chet in ral tuk phung si america vale chung ze ruang da an thon an cia ze tluk da thon hlu chet ala mi pawl israel kan ti lama an hlu chet atu iran den ani ka cho mi mi zo lo an tho lan yi thil thup ani thu ni thu i an thil thup an secret ka am power su chu kan ni kan au khuang he ral kan tu cutika arakan army khi zo ulo atua kanmah bantuk an au mo ni chiar an au mo chu ka tha lai kha ka ka lai kha sakhan ka tola an au mo au la an hlu wat chet an phi di ral tu an tu kan ni chu ral tuk lo kan hlu wat chet tu kam phuang kha ral van tu chang u si ti kham phuan di chang chu te Cutikah atu lio zeidah kan i harh? Kanmah le kanmah zoh u law atu a Chin miphun ah lungai ruang lo tak bantuk ko khah. CNFA kan ti lai, CDF dang pawl he kan ti lai, kan unau brotherhood he kan i ti lai, kanmah le kanmah he kan i soi lai, kanmah le kanmah kan i do lai, kan i el lai. kan i fonh dih hmanh ah Chin miphun hi pakhat hmanh ah i fonh dih u si law zeitluk thazaang neimi khi dah kan si lai politics kan play thiam taktak a hau military power in kan thawng kho lai ma atu ah CBCC kan i fon di la lai tlang ah ZRA zong kan sinah i fon se a ho po i fon di u si law Chin ram ralkap pakhat lawng um hman se law zeizat army khi dah kan daih khawh lai Zeizat army dah kan nei khawh lai? Kan mipi nih zeitluk in dah kan cawm khawh hna lai? Cun kan mipi hi teh cu bantuk a cawm kho dingmi lungput kan nei maw? Mah pawl vialte ka do kan check lai cu. Kan mipi hi teh ka bantuk kan si maw? Cu cu pawl vialte zoh tung loin i fon u law, cu cun tuah u law, one budget in kal u law, one comment in chim sawk a ngah lo. Cucaah cun atu lio i ral kan domi kan tawhlan hi hi a biapi tuk i kan check dingmi cu kanmah minung pumpak cio cungah nak bak a ummi si. Ral tuk timi cu minung pumpak pakhat, minung pakhat nih a nunnak pakhat a pek ve. Cu bantuk nangmah pakhat zong nih na nunnak chungah zei bantuk empire tlaihmi dah ka si, zei brainwash mi ka si maw, khoika lei kap ah dah ka dir ke hi, khoika spot hi dah, khoika zon khi dah ka dir hun a si, timi i check thiam loin a langpari bolum chuih zo cu sawh zo in cer tuar tlang in au i khata kan chuih lo khata kan tuah lo ti bantuk sawh kan si ahcun kan ral dohnak hi a thong kho bak lai lo thong kho bak lai lo zeicahtiah mipi pei kan thong lo cu tu mipi kan thong tuk ko kan ti le kan tang ka thomi te pawl hi tuak to nu tuak to ral tuk hi zeitluk in dah tangka di ral tuk hi voikhat ral an tuk ah khin ralkap nih atu thantlang te an va kah hmanh ah khin minung pakhat nih meithal zun kuan zun zakhat va puah se la zun zakhat na a tlawm tuk ral do pa nih ramvai an si lo chu minung le minung i kahnak chu chu chakei kan doi la ti hmana meithal kuan som thum som li lo an doi ngam tung lao saram cakei an hliam cangmi an dawi hmana cu lak i minung le minung ral kan i dor meithal kuan tampi an hau khi ral tu mi hna nih voikhat an tuk i minung pakhat nih a puah mi khi meithal kuan in khin tuak ula meithal khi tuak ula cucaah cun nikhat ah thantlang i nikhat te an i tukmi nazi pali an rohmi ah khin ralkap zanhi kalter hna usilaw khini khin an kahmi ki 1 million adi US dollar 1 million adi Cucu three hours lawng an rau lai. Ralkap zahnih nih an kah lai. One million a dih. Cu one million thawh cu a tam tuk ah kan ruah cang kan ni cu. One million cu teh khoi ka dom. Ten million, ten million hi tam maw? Nem mam. A tam nem mam lo. Miphun pa atu Yakhai ni ral tukmi hi an tangka zeitluk in dah tam an va hmuhnak lam pawl kha cu va chim duh hlah u sila mu zeicah ral kan tuk lai an ti ahcun an hmuhnak ni lam in ti ti thiang in inn a kangmi cu na toi i a mih khawh lo ahcun tinawi zong na toi la a herh le non cek zong na che lai ti ko cu le ral a tei khawhnak ding ahcun a hnawm he a thiang he a zei poh a kawl lai ral tuk ve ko lai Cu ka chim duhmi cu cu vialte in cun tangka kha am financial power kha an i kawl. Kan ni kan thawh chom. Kan thawh kum khat ah 10 million tho u si. Kumpi kum khat khi 365 day khi khi khi cai 10 million kan va thawng ha hi 10 million kho ka da um ziral nan tuk lo ti ang a lo 50 million kan hau 100 million kan hau hriamnam tampi kan hau kuan tampi kan hau kah lawng a za lo ral an thawh tikah an ei an din hau la ai khomi um lai ai khomi pa kha put a hau lai sizung ah thop a hau lai zohkhen a hau lai training an kai lai ma vialte khi cucaah cun pe america nih military budget a tuahmi khi zoh tawn la one trillion a tling deng cu billion 1 trillion cu 100 billion a 1000 billion si cu 900 billion pe man cu atu i rakha uh, Iran le America ni kana bomb pakhat an tuami khi 60 billion na si kyo an hmanmi pawl khi bomb pakhat an va thlak ding ah an an vanlong sermi le an an va hmanmi khi mu nai B2 te pawl na uh, international atu ah uh, zingzan in kan va hmuhmi si ko ka chim duhmi cu ral kan tu lai kan ti tikah hin kan ngamhnak he ral tu pa nih a ngamh tluk in mipi nih ngamh ve hau Raltu pa nih a nunnak ngamh pek bakin ralram ah a kal i meithal a kah ngam bantukin mipi pa nih a neihchiah vialte a herh le ka inn zong ka zuar piak lai tingkhat zong ka chuah ve lai leiba kumhra chung ani a nunnak hi ni thaizing ah dih lai kei kumhra leiba nei ko ning zeidah poi tiah kha bantuk angah mi kan um maw Kha pawl vialte kha kha pawl vialte ka combination kan kan fonh a hau. Cu lo i neih hlei te hei thaw i thlakhat ah sawmnga hna hei thaw i kei cu zat ka thaw e, zakhat ka thaw e, zahnih ka thaw e ti zia nan kah cang lo e. Cucun nan khatakhan ral kan tuk ahcun atunai i empire chungah um ve mi kan kan i tel lai. Cucaah cun atu lio ah zei tiang dah kan phanh, zeidah kan si timi pawl nakin kanmah check caan hi a hau bak. Cucaah cun tu next election an tuah dingmi pawl kongah zeitindah mipi kan cawl hna lai? Kan ngamh taktak maw? Atu a Laitlang ah election tuah khawhnak ding ah ralkap zongah an rak kai. He tiah CB he CC he ni fonlen kam cawma na ti mu. Zeicah khikhi i soi caan si ti lo. An rak kai khawh ahcun CB zong an, an tuar lai, CC zong kan tuar lai, Chin vialte nih kan tuar lai. Kan ruahnak empire a lak lawng si lo, kan land empire zong a lak chih ṭhiamṭhiam lai. A dih ko cu teh. Phun hnih Pahnih in lak lai. Cucaah cun atu lio raltuk a herh tuk lio hna ah kha bantuk pawl ah khan phunzai loin zeitindah kan kalṭi hna lai, zei hi dah next move a si timi kha introduction caah mah kha ka van chim i next ah uh, election kong atu kawlram nih ai timmi kong le uh, PR system timi le FP FTPT timi hi zeidah a si timi hrilhfiahnak ka van in tuah te hna la.